Bore da pawb. Fi'n gweithio bod ni yn gweithio bod ni'n fyw. Ni ar YouTube. A Facebook. Good job. Oce, okay. peth cynta, dyna chi fod yn arfer nawr, wythnos hyn. Chi'n gallu mynd i ôl par o sanau neu rhywbeth soft sydd wedi cael ei sgrwnsio lan, gallwn ni fod yn defnyddio bore yma. Rhywbeth sydd ddim yn mynd i wneud unrhyw difrod mewn tu fewn.

Dŵr hefyd. Iawn, mae eisiau bod chi, da chi potel o ddŵr neu rhywbeth i yfed gyda chi yn ystod y sesiwn. Da iawn, so sewch chi'n nôl rheina. So fel chi'n gwybod, wythnos hyn, ni wedi bod yn neud sesiynau chwaraeon. We've been doing sport sessions. Um, there's been theme sessions every day. So dydd llun, nath Steve wneud sesiwn pêl fasged.

Ond i'r rhai o chi sydd wedi gweld criced, byddwch chi'n gwybod bod lot o sgiliau gwahanol o fewn criced. So lot o different disciplines in cricket. It's not just the one thing that everyone has to do. There's all different things. So mae rhai pobl gyda chi sydd just yn bato, yn bowlo, o a bowlo. Ond mae hefyd rhai bod pawb yn meisi, okay? Everyone has to field as well. Iswyr yn really wahanol yn dibynnu a pa safle i chi mynd ar y ca. So mae lot o pethau gwahanol yn digwydd, lot o sgiliau gwahanol sy'n angen bod ni'n dysgu. Iawn, so gobeithio bod gyda ni rhywbeth nawr i ni'n mynd i gallu defnyddio. So newn ni ddechrau twymo lan, so mae eisiau ni ffindio bach o lle, a ni jyst yn mynd i ddechrau symud. Heddi fi'n mynd i trial mesur y gweithgaredd i ni'n neud i weld faint mor galed i ni'n gwitho. So bant yn ni. So ni'n mynd i ddechrau off yn cerdded, yn martio, nôl ymlaen, breichau ni'n symud. Good job, yn efni ddechrau mynd mewn i bach o jog, mynd bach yn gyflymach. Just i dechrau cael y gwad i symud rhwng y corff. Cadw breichiau i symud. Da iawn. So gyda'r breichiau nawr, ni'n mynd i fod yn mynd nhw lan y lawr at y to. Cadw symud trad ni. Da iawn. Nawr ni'n mynd i wneud y mas tu flan yn i'r ffrent. So ni'n mynd i pwysio mlaen. Good job. A nawr i'r ochr. So just push your mass. Good job. A just siglo fe off a cadw symud. Da iawn chi. Nawr, newn ni mewn i bach o side step, so mae eisiau digon le yn ni'n gros y stafell, so ni'n mynd i ochr gamu, o un ochr i'r llall, dibynnu faint o le sydd gyda chi. Gwthio off y cwrs tu fas, so we're going to push off the outside foot when we're changing direction. Newn ni adw mewn ble ni'n mynd i twtio'r llawr. So we're just going to touch the floor on both ends. Da iawn chi. Cwpl o weithiau to. Da iawn, yn ôl y camel, ni'n mynd i cadw jogan. Nawr ni'n mynd i wneud cilchod gyda breichiau. So ni'n mynd i fynd yn y round so bach. So arm circles.

A shake nhw off. Ok, ni'n mynd i wneud bach o stretcho. Mae stretcho'n rili really bwysig yn cricket achos ni'n mynd i fod yn defnyddio'r corff i gyd am sgiliau gwahanol. So ni wedi gwneud y breichau, newn ni just swingo o un ochr i'r llall. Cael y trad yn llonydd, so plant a feet on the ground. And we're just going to swing from side to side. Da iawn. Nawr gyda'r hips, so cadw tra'n y llonydd to. Dwy lawr y hips, a ni jyst yn mynd i cilchod araf gyda'r hips. A ffordd arall. Da iawn. Wedyn yr un nesa, ni'n mynd i fod yn camu gros i'r ochr a gwasgu lawr a dyna ni fod yn teimlo fel lan ffrin yn y groen. Nôl i'r canol, lawr yr ochr hyn. Hwn yn mynd i fod yn bwysig nes mlaen achos ni'n mynd i fod yn gwneud bach o cadw wicked, bit of wicket keeping. So byddwn ni'n plygu reit lawr. So mae hwn yn rili really bwysig. Good job. Wedyn newn ni cwpl o squats. So ni wedi gwneud hyn o blaen. Wedyn ni jyst yn mynd i plygu lawr. Traed yn fflat ar y llawr. A fel bod ni'n mynd i eistedd. So we're going to do some squats. Again, to get ready for the bending that we're going to do. OK, da iawn. Siglo fy bant. Tam y bach o dŵr. So, bore yma, pimp sgil cricet. Mae'r un cyntaf ni'n mynd i wneud yw taflu a dal. So, ni'n mynd i fod yn defnyddio'r hosa neu beth bynnag sydd gyda ni. Ni'n mynd i fod yn taflu fy lan a dala fe gyda dwy law. Fy hyn, mae'n rili really bwysig bod ni'n edrych ar beth bynnag sydd gyda ni, y sane. Mae hefyd yn bwysig bod ni'n rhoi dwylo ni'n barod. So bod ni'n rhoi dwy law gyda'i gilydd, bod ni'n spredo bysau mas, gymaint a ni'n gallu gwneud target mawr. Ni ddim eisiau nhw fel hyn, ni eisiau gwneud y target mor fawr a ni'n gallu. Mae rhai pobl yn licio dal fy ffordd arall, fi'n licio dal fy ffordd arall, ble mae dau bus bawd ni'n cwrdd, a ni'n neud y target fel hyn. A yn gêm o cricet, os mae'r bel yn mynd yn uchel, mae hwn yn ffordd da i dala'r bel achos ni'n edrych ar y bel yr holl ffordd mewn i'r dwylo. Iawn? Mae hwn yn techneg maen nhw'n defnyddio lot yn Awstralia. So gallwn ni ddefnyddio fel hyn ble mae dau bys bach yn cwrdd, neu ffordd arall ble mae dau bys bawd yn cwrdd. So two different techniques we're going to do with the catching. Yr un nesaf, bowlo. Falle hwn yw'r sgil mwyaf anodd i mynd i wneud. Okay, bowling is really difficult. Y peth mwyaf pwysig gyda bowlo yw mae'r fraich sy'n gadael y bel i fynd. So I'm right-handed right when I bowl. Pan ni'n gadael y bel fynd, a arm is straight. So mae pen elin ni yn syth. Okay? If that bends, then we're doing a different skill which is throwing. Okay? So mae bowlo'n edrych rhywbeth fel hyn. Dyna mae braich ni'n aros yn syth. Mae lot o technegau bowlo gwahanol, ni jyst yn mynd i canolbwyntio ar hwnna. Yr un nesaf, cadw wicket, so mae wicket keepers yn dachrau lawr fan hyn. So symud, stopo'r bel, Iawn, so na'r un nesa. Wedyn byddwn ni'n gwneud bach o bato. Bato'n really good. Hoff rhan fi o'r game, so with the batting, we can use our socks. Mae gyda fi socks hir heddi, so mae rhain yn really handy. A ni'n mynd i fod yn trio bwrw'r bel dychmygol mor bell a ni'n gallu. A'r un olaf, the last skill, another fielding skill, which is throwing, okay, taflu. So ni'n mynd i fod yn dychmygu taflu bêl mor bell a ni'n gallu. Okay? So five skills, two different fielding ones, a batting, a bowling and a wicket keeping skill. So quite a lot to do. Iawn? So gobeithio bod chi gyd yn barod. Y sgil cyntaf ni'n mynd i wneud yw dala. Okay? So the first skill is going to be catching. Remember, 30 seconds of work. 20 seconds rest, then another 30 seconds. So mae eisiau ni gael yn hosan ni, bach o lle, a bant ni. Taflu lan, a dal. Throwing it up, catching it, watching the ball really closely. Okay, so mae'n bwysig bod ni'n watcho'r bel yn ofalus. Os mae'n mynd ar y llawr, peidiwch becso, just pigo fel lan, a mynd to. So techneg arall, fel hyn, os chi moyn trial hwnna. Da iawn. Cwpl eiliadau to. Good job. OK, tro hyn, ni'n mynd i fod yn symud o amgylch. Iawn, so gobeithio bod gyda chi lle yn y stafell. A beth ni'n mynd i fod yn neud yw symud o un man i'r llall, gallwch chi penderfynu ble, symud, taflu, dal, symud mlaen i'r lle nesaf. Bant yn ni, so symud, dal. So yn mewn gêm, gallen ni dychmygu bod ni mas yn meisi. Mae rhywun yn bwrw'r bel yn yr awyr a ni'n goffa'r rhedeg er mwyn gallu dala'r bel. So if we're fielding, someone might hit the ball in the air and we've got to move to that position where we can take the catch. Da iawn. Cwpl eiliadau to. Oh, da iawn. Good job. Loads of catching there. Excellent. Y sgil nesa, bowlio. Okay, so gyda hwn, os ni'n neud yn llonydd, ni'n gallu sefyll, Un troed mlaen, a wedyn mae braich ni'n dod drosto a ni'n bowlio trwyddo. Mae fe bach fel bod ni'n mynd mewn i handstand. Okay? So mewn drosto. Cadw'r braich na'n syth. Mae'r fraich hyn yn helpu ni gyda eimo, so mae hwnna'n dod lawr gynta. Pen yn llonydd. A gobeithio bod popeth yn mynd at y target. Da iawn, cwpl eiriadau to. Da iawn. 30 eiliad nesa, ni'n mynd i neud bach mwy o symud, so gobeithio bod digon o le gyda chi, so fan hyn, fi'n mynd i neud bach o run up, bowlo, wedyn fi'n mynd i jogan nôl, a neud yr un peth to. Bant ni, so mae fe fel bod gyda ni bach o run up, bod ni'n bowlo, A wedyn ni'n mynd nôl a mynd to. Da iawn, cadw fynd. Mewn, bowlo. Cwpl to. Da iawn. Good stuff. Doi lawr. So cadw wicket. Job really, really galed mewn gêm o cricket. So pan ni'n cadw wicket, ni'n goffa mynd lawr a bus y trad ni a dwylo ar y llawr. So ni'n mynd i dachrau'n isel a mynd yn uchel. So we're going to start low and move high and we're going to pretend that the ball's coming towards us and we're going to catch it. So ni'n mynd i fynd lan, dal ar bel. Nôl lawr, dal ar bel. Un peth rili really bwysig fan hyn, yn dibynnu ar pwy ochr mae'r wicedwr yn symud, mae un drod yn aros yn llonydd, A'r tro'r arall sy'n symud. So I've got one foot that's stationary. If I'm moving to the side, this allows me to be able to go back towards the stumps if we're trying to get someone out. Iawn, yeah, so watchwch y trad. Mae hon yn mynd i aros yn llonydd, fi'n mynd i fod yn symud i'r chwyth, dal ar bel, a wedyn gallai fy nôl at y wicedi os fi'n trio cael rhywun mas. Oce, barod yr un peth to. So lawr, dal y bel, nôl. Dal y bel, nôl. Pwysig bod ni'n watcho'r bel, mewn i dwylo. Just yn dylan i'n syth. Good job. Mae hwn yn gweithio ar coesau ni. Da iawn chi. Yr un nesaf, hoff rhan fi, sef bato. So am yr un cyntaf, fi eisiau chi esgyrtio'r bwrw bel nôl yn syth. So fi'n mynd i fod yn bwrw bel, a wedyn ni'n mynd i rhedeg rhwng y wicedi. So fi'n mynd i rhedeg mlaen, A nôl, a wedyn bwrw'r shot nesa. So bob tro ni'n bwrw'r bêl, ni'n dilyn e gyda rhedeg nôl ymlaen. So bwrw'r bêl, rhedeg, nôl. Da iawn. Cael y pen yn llonydd. Cadw balans. A wedyn ni'n symud. Os dyn ni ddim fod yn cwmpo drosto. Da iawn. Right, os ych chi'n war y cricket, so if you play cricket, you might have some different shots. So tro hyn, fi eisiau chi dychmygu bwrw'r pêl llef i'r gwahanol ar y cae. So ni wedi bod yn bwrw'n syth, gallwn ni fod yn bwrw i'r ochr, chi'n mynd ar y pull shot i'r ochr hyn, lot o pethau gwahanol. So byddwch yn creadigol fan hyn. Be creative, so play different shots, then a run. Paddle sweep bach fyna. Reverse sweep fyna. O, oh, shots i gyd yn y mas nawr. Da iawn, cwpl eiriau ar y to. Da iawn. un gweithgaredd fach ar ôl, sef taflu, okay? throwing, so another fielding skill. So gyda taflu, yn ni'n gallu plygu'r penelin. So pan ni'n taflu, we can bend our throwing arm. So be fi moyn dychmygu bod ni'n pigo'r bel arall y llawr a ni'n taflu fy nôl. Pigo'r bel lan, taflu. Pigo be lan. Taflu. Mae'r fraich hyn yn rili bwysig yn un sydd ddim yn taflu. Mae hwnna'n pwynto at y target. So gallen ni fod yn taflu'r bel yn ôl i'r wicket-keeper, neu gallen ni fod yn trio rhedeg rhywun mas wrth taflu at y wicedi. Iawn, 30 geiriau to, yn y gyn ni'n mynd i wneud yn wahanol tro hyn, ni'n mynd i mewn â sgil arall, sef long barrier. So os mae rhywun yn bwrw bel ato ni'n galed, ni'n gallu mynd lawr a wneud barrier. So mae'n cwrs ni a'n trod ni, a mae'n ei bod fel rhyw fath o roadblock i'r bel. So ni'n mynd i fy lawr, dal ar bel, taflu. Lawr, taflu. Lawr, taflu. A'r un peth o'r arall, stop o'r byr, troi, taflu. Da iawn. Cwpl oeddi ar y to. Dim bach arall. Oh, good job. Da iawn chi, ffantastig. Lot o sgiliau cricet gwahanol fyna. Ni'n heiddi cael bach o dŵr, so pig o dŵr ni lan. O'n i'n jyst mynd i dachrau cerdded rownd i oer i lawr. So ni wedi gweithio'n eitha galed fyna, mae calon fi lan i 130, sy'n gwyd, sy'n meddwl bod fi wedi bod yn gweithio yn galetach na arfer. O, oh, da iawn chi. Lot o sgiliau gwahanol fyna. So cofio da cricket mae dan ni pethau bato, bowlo, meisi, a mae lot o technegau gwahanol ni'n gallu dysgu a marfer. Cofiwch bod clybiau i gael yn y sir, mae clwb yn Llandysil, mae clwb i gael yn Llechryd sy'n rownd ardal Aberteifi, Clwb yn Aberaeron, clwb yn Aberystwyth. So os mae unrhyw un o chi eisiau mynd i ware criced, mae digon o cyfleoedd i gael gyda chi fyna. Rhaid gwneud ni bach o stretcho, so fi eisiau ni mistyn lan, mor uchel ni'n gallu. A wedyn lawr, cadw coesau'n syth, a stretcho'r hamstrings o tu ôl y goes. A newn ni nôl lan. Tro hyn newn ni lawr i'r ochr. Nôl i'r canol. A'r ochr arall. A unwaith to. Lawr i'r ochr. A'r ochr arall. Da iawn. Stretcho'r coesau, newn ni bach o hamstring, so un cwrs mas yn syth. Twyd, newn ni fod yn teimlo fel dan Y gos hyn yn stretcho. Dyna fe ddim wneud dollar, okay, shouldn't hurt. Should just be stretching that muscle out. A change. Un beth fan hyn to. A wedyn newn ni wneud yr hip flexors o dewn ni mlaen. Un cos o flaen, a dyna ni fod yn teimlo fe lawr fan hyn, lawr y hips. A nôl a llall. Fi newydd gofio, fi'n anghofio gweitho chi, beth oedd y peth gwahanol yn ystod y sesiwn diwetha, okay? So I've forgotten to tell you what was different during last Friday's session. So hopefully, gobeithio bod rhai chi wedi sylwi bod gyda fi ffrind oedd yn watcho'r sesiwn, sef hwn y hipo, Oedd yr hipo'n eistedd ar y sofa yn watcho sesiwn yn mynd mlaen. Okay, so na beth oedd yn wahanol wrthnos diwetha. Mae rhywbeth yn wahanol heddi to, ond mae'n rhaid chi watcho'n rili, rili ofalus, achos fi wedi trio bod yn rili sneaky gyda hwn. A jyst rhoi e mewn fel bod gobeithio neb yn gallu geso beth yw e. Ok? So edrychwch yn ofalus, gellwch chi fynd nôl a watsio'r fideo 'to er mwyn gweld beth sy'n wahanol a hyd yn oed cymharu fe gyda'r fideo sydd wedi bod gyda fi yn yr wythnosau diwetha. Ok? So there's something different in the room today. It's really sneaky. I've tried to make sure that no one can guess what it is today, so it's really difficult, I think. Ok, yym diolch i chi gyd am wylio, cofiwch bod ni'n safio'r fideos i gyd, maen nhw gyd yn mynd ar YouTube, ni'n rhoi nhw hefyd ar Microsoft Teams, so gallwch chi watcho nhw to, neu os chi eisiau ail wneud unrhyw gweithgaredd o ni wedi wneud hyd yn hyn. Uh, fory, mae Steve nôl gyda ni, so we'll have a different sport tomorrow. Steve will be doing um, a different sport to what we've done so far. A wedyn bydd Stefano yn neud y pumed chwaraeon dydd Gwener, a wedyn na fi wel chi wythnos nesa dydd Llun, so byddwn ni jyst nôl i arfer wythnos nesa, byddwn ni jyst yn neud yy pump peth hollol wahanol, bydd e ddim ar thema yy chwaraeon fel ni di neud wythnos hyn. Cofiwch os mae unrhyw beth chi isie neud, Haliwch neges mewn neu os mae rhyw chwaraeon ni ddim yn neud wythnos hyn a byddech chi'n hoffi neud e, haliwch neges i ni a newn ni trio ffito fe mewn falle diwedd wythnos nesa. Oce? Yy, mwynhewch rest o dydd chi, a neith Steve weld chi bore fory am hanner awr wedi naw. Ta-ra! Hwyl!